My betalicious person good morning, good afternoon, good evening depending on the time wey this video take reach you. I welcome you to Favours blog and this na Open Heavens daily devotional in pidgin English. For Saturday wey be the 21st day of September 2024, our topic wey we wan consider today na submission versus cooperation. Submission versus cooperation. And our Bible text for today now from Ephesians chapter 5 from verse 22 go reach 33. We go read them together. Una will be wife, make una the respect una husband just as una the respect Jesus Christ, because na the husband be the wife head, just as Christ na the head of the church, and na him save the body As the church dey submit to Christ, na so too wives suppose to dey submit to their husband for everything. Husband, make una love una wife just as Christ love the church come sacrifice im life for am so that e go fit make am clean through baptism and God word. He do like this so that the church go be like wife wey fine well well, wey no get any stain, dey do anyhow or get any other thing wey fit spoil am. Na so too, husband suppose love their wife like their own body. Man wey love im wife love himself. Nobody don ever hate im own body. but e dey feed and care for am, just as Christ dey care for the church because we be part of him own body. Na because of this one, man go leave him papa and him mama, go join him wife, and the two of them go be one flesh. This secret when I dey tell una so, e big well well, but na the thing wey dey between Christ and the church na him I dey talk about. So, each man suppose love im own wife just as e love himself, and every wife suppose respect im husband. Our memory verse for today na from 1 Peter chapter 3 verse 5. 1 Peter chapter 3 verse 5. You know how we go do? You go read after me. di women for olden days dey holy because dem put dia hope for God hand and dem respect dia husband. Make we enter today message, no forget to like dis video, subscribe to dis channel and turn on di notification bell. Marriage na very beautiful gift from God. God design am to bring joy and fulfillment to the two people wey dey inside. Like every other gift from God, e dey come with manual which is the word of God. For inside today Bible reading, description of how husband and wife suppose to dey relate to each other dey for inside step by step. Bible say husband suppose to love their wife as Jesus Christ take love the church while wife suppose to submit to their husbands. Many women no understand wetin submission really mean. Dem say dem dey submissive, meanwhile na cooperation na dem dey do. Cooperation mean say you agree with wetin your husband tell you because you want the same thing. Submission mean say you go comply with im wish even though you no agree. Many women dey find am difficult to submit to their husbands because society dey talk about equal um gender equality. However,

wey you must follow so that things go go jejeje eh, oyibo people go talk say two captains no fit dey for one boat as wife your husband na be the captain of the marriage wey una dey and when you submit this one na key ingredients wey go make sure say your marriage go dey sweet and e go dey go smooth smooth like butter many many years ago when i dey use when i dey preach well well for university e get woman wey go always dey come complain give me about her husband say her husband too stubborn the man too stubborn the man too this the man too that and he come ask me say abeg make i pray so that that stubborn spirit go fly comot for your husband body after some time i come decide say i no go pray for am again i come tell her say when you reach house put food for dining table make you call her your head make you tell her say make you come chop Wen e sidan for di table, give am bowl of wota, kneel down make e wash im hand for inside. She kon sey, Lai lai, no way o, no way, im na professor, me sef I be professor, we be di same. I kon reply am sey, if you want my help, you go take my advice. She kon decide sey she go do am. At first, her husband kon dey wonder weda she put egbele kokomiyo inside di food. she come tell her say na my pastor na him teach me wetin i dey do o all of a sudden that stubborn husband come soft like today bread he come even follow her come church the next sunday and he come give him life to jesus christ and since that time their marriage just dey sweet wetin we go take from today message as our key point the thing wey we go note today be say submission no be slavery

The Redeemed Christian Church of God Youth and Young Adult Affairs invite you to the International Youth Convention 2024 and the theme na Dominion. 30th of September to 4th of October 2024 na be the date Pastor E.A. Adeboye and other anointed ministers of God don tanda gidigba for the redemption city of God to give you God word wey go make you dominate for life. all you need to do na to scan the code wey dey show for your phone right now and register to attend no forget say na one week free feeding and accommodation for everybody wey go attend this ogbogelicious program but in case you no fit attend you fit still register and watch am online on top dove television for your gotv or your any of your decoder wey you get and you fit also watch am for youtube and for facebook